Omwanche omorigereria, nigo ngokoiraneria ng'a mbuya, naende mbuya mono, ase engencho y'ogochora egeteseni kia gegechore kia riko tifi, keria gegokoretera amang'ana buna agotogota korwa riko yagaso yanyasokia isiko kare morero morero, na koyaururukia gocha asore kabwate riberera, abwo ataranyara gokenda. Naende nigo ndoche bono iga chiaragire ense eyemo ne chitaika emerongo etato chi'amagoroba. Agwo ase maete ng'a abanto baminto bakoorire emeremo ye rituko bairanire gocha nyomba ase mwaboorigwe moisaranse moike, erinde moyategerere naende moyarigererie, buna atekire korwa ase chinsemo chiaito chi'ense. Korwa abwo, bono iga nigo ngochia gokwarigereria omoroberi bw'ekerambauti, buna ogochikoretwe ase more noyominto Sweet Lady. Igwaa igwaa igwaa ekero ekerambauti kiabwate taro yaye aaria ase omochie o Nairobi, Nigo kiaumerana namang'ana arenge amakong'u amakong'u ayio nonya ekerambauti kiaboria ng'a nkai ense ekoruu naende nkai ekogenda? Ring'ana eri nigo riarenge gokwanera abasubati buna babeire gose ng'a ki, barabwo tibari kobwatia ng'a eke gegokwanwa ngai gekoruu naende nkei gegochia, naende buna barabwo basinyete nonya nomotongi, Korwa aaria ase omogondo bw'Edeni goika reero iga mbabwati mogamberi, naende mbabwati nonya nomoteneneri. Abasubati nigo babeire bakoirananwa, na kobua mono, ekero ekerambauti kegenderete kona-gotaara agwo ase omochie oyio o Nairobi, nigo kianyorire ekanisa eyemo yabeire ekoigorwa aroro, eyio ebwate omokundekane obwate amachiiko amakong'u ande ake ay'okwoboyia, Ase yaretire obotutukanu gochia abasa gochia ase abasacha na koboria ng'a ninki gose keiga? Omokundekano oyio nigo abwate amachiiko aya akobwatia, Mosubati onde bwensi okogenda ase egesasimero kiaye goika agende atabegeti ena eyanga naende eyemo, nonya negesindireo tari kobeka kegima. Na igo goika abeeke eyanga entambe goika amagoro onsi, naende abeeke eyanga ekorora, erio onyare kobarora inaki bare korwa emebere yabo ime. Ring'ana eri ekero riaikerete abagaaka bare isiko aaria nigo batebete ng'a goikera igo okorora ng'a ense yaerire, Na okoragereria egento eke na goteba ng'a mokundekano oyo amaene takari oyio bw'ekeene, na kare nekeraka tagete. Korwa agwo ekere kera mbauti kegendererete koringa ore ring'ana eri gochia ime mono, nigo kianyorire ng'a abasubati abo nabo babeire bakona kogenda ase egesasiimero ekio amatuko atari make. Na korende ring'ana eri abasacha aba bachiire koritakunana goteba ng'a yaya, goika naintwe rituko erimo tobarwe nyuma, erinde torore ng'a ninki gose kegenderere etaria ase egesasimero keria. Na ekero abasacha aba baigete aroro, nabo banyorete aba ogosasima nkogendererete, na ekero kwaerete, nabo bachiete korigereria goakaka amaiso, bakanyora ng'a enyomba nere yarenge ensemo abwo yasiekire. Na ekero bagendererete buna koringoria ng'a enyomba eye emeremo yaye nereri, bakanyora ng'a ndake. Nenyomba y'omosundekani oyio akwegokeria, na abasubati abaiga ekero bakoorire ogosasiima. Abasacha aba nabo baigwete ng'a bakabwatwa nobororo botindi, na goteba ng'a ing'ana eriimba koba bakoriancherana nonye ng'ake, goika baimokie egetambo keroo, naende ase banyorete ng'a abakungu babo nabwo barendete omosundekani oyo iga. Nabwo bakomogorera kera egento, nabwo bakomoakanera aye nonya nenyomba amenyete, na korende barabwo mbabwati kende, nigo betiganete pi. Ekero mbauti nigo giakuureire ring'ana eri na goteba ng'a abasubati baito mobe maiso, ase engencho ebisasimero ebinge biabeire bikoigorwa bono iga, tibiri korandia ring'ana ri'aba ri'ama ri'oboene, na korende Nyasae namanyete. Abasubati tiga koba abanto mokoirananwa, buna omogoko ore riria embura yature ekobogoria obocha abwo bwensi biyatorombokire gochia amaate, tiga naintwe tobe abanto togoaka esabu eyemo omente eyemo, erinde tokonye obogima bwaito bwa mambia. Ekero omokundekani oye achiete konyora ng'a omanyirwe ebinto agokora, nigo abwatete agaaka mbaro, na abwo ase atararorekana none ng'ake, Na abwo aase bagendererete komorigia nekero aranyorekane, nakenyori, ekerambauti giatoerera, ekero keranyore ayande, kenyare koba gekoyabaretera.